ā, nō te tau 1934, ā, i te tāime tēnā, i te karangatanga a te kāwanatanga, ā Tāpirana hoki, kia haere mai ngā ariki, ngā taniwha, ngā aituā o Rarotonga. ā, ki te hainatanga o te Tiriti o Waitangi, hei whakanui hoki, ā, nō reira, i tēnā tāime nei rā, ka kohikohitia ngā tāngata e tika ana mō tēnei, ā, Taonga nui whakahārai o Niu Tīrani nei rā i te haramai, ā, ko au tētahi i whakaaetia kia haramai au, ē, takapini tēnei, tēnei motu katoa mei Pōneke nei rā ki Wanganui, ki Manukorihipa, huri ake, huri ake ki Gisborne, ā, nā mātou i whakatuera Tēnei whare ataahua nei ra tohono ki Rarotonga.
Mai rāno i taua tau ra noho ai koe ki Niu Tīni nei? Ā, mei taua tae me nei ra e hoki mai mātou mei Waitangi mai nei ra kātahi ka tirotirohia a nā kupu rā ngā mōhio a Tā Apirana tana whakaaro nei ra ki ngā ariki, ngā rangatira o Rarotonga nei ra Kia tū tētahi whare whakairo ki Rarotonga, nā, kia, kia mōhiotia ai te tikanga, te hōhonu o tēnei kupu nei ra, te hono. Ā, kātahi ka kōrerotia nei ra, ā, ko Hau, e, ko Wiri, e noho ki te kura i konei hei whakaako.
Hei whakaako i, i ngā mahi whakairo. Ngā mahi, ngā mahi a ngā tīpuna, ngā mahi whakairo. Kāre ko te mahi anō ka whakaakotia. Kei muri atu i tēnā, ngā mōteatea, ngā karakia, he nui ngā mea ka whakaakotia rutu i te kura, he taumaha, kai hoki i te mahi. Ka tēnā, nā hau tonu te whakaaro kia noho koe ki UT rere nei ki te ako i ngā ngā mahi a ngā tūpuna, ā, nā ngā pakeke rānei o Rarotonga i ui atu ki a koe me noho koe? Ā, nā ngā pakeke. Tēnei rei nā ngā pakeke, ā.
He aha ana te whakaaro i muri i tērā tohutohu pea ki a koe nei me noho koe ki Niu Tīreni nei ki te ako ēnei taonga? Nā, ko te, ko te take o tēnei noho ki konei rā, e whakaakotia kia tū te whare whakairo ki Taputapuātea. Nā, ko te marae nui tēnā. i Rarotonga, i Awarua, ā, ko Taputapuātea ki te taha o te whare ariki i Rarotonga. Ā, nō reira, ka noho mai māua ko Wiri. Ko Wiri wei tēnei? Wiri Rupe.
Ko Wiri Rupe. And tōna ingoa e kīia ana nei ko Will Woodbine.
Ka noho kōrua konei ki te apo i ngā wai. Ka noho māua konei i te whakaako e a ko te.
Koina ngā tohunga Māori mō te whakairo i aua wā.
Ka pai tēnā pātai mai. Nā ko te Director ko Hamilton. ā, ko ngā tohunga i roto i tēnā whare nei rā, ā, mō ngā whakairo, ko Pine Taiapa, ko Ieremia Kapua, ko Hāne, Hāne Taiapa, ko Hāne Taiapa, ko Tamate Kapua, he nui! I te rā tae me ia mātou nei ra nē, ka whakaakotia hei te mahi. Ā, me Piri Poutapu?
Kei reira tonu a Piripoutapu, i mua atu i aku. Āe, i mua atu a Piripoutapu i aku nei. Ā, ka tūtataki mātou, ka kōrerorero, whakariterite i ngā āhuatanga, he mea, he mea, he mea, ngā moemoeā. Āna, i roto i te kura o Rotorua nei rā, kātahi au ka mōhio nei, i tēnei taonga nui whakaara ana nei rā, ko te, ko te reo o te Māori, ko ngā tikanga o te Māori, ko ngā purapura o te Māori, Ngā kaitako o te Māori kei roto i ēnei āhuatanga.
I ō wānau, mēnā ka hoki ō mahara ki ērā wā, i uaua anō te ngā taonga nei ki a koe? Āe, uaua noa atu.
Nō te mea, nō Rarotonga kē hoki koe, ka haramai koe ki Niu Tīreni nei.
E uaua tonu tēnei tū Me he uaua nei ra, ka haere hoki nei ra e mahi noa iho koe, e mahi hianga noa e. He uaua ki he haere noa i runga i te tika. I runga i te tika. Me te ihi tino o nga, o te tapu o aua mea ra. Ae.
Ana ko tetahi whare whakairo, Kua hinga ki raro, kei roto i te ngahere e tū ana, kāre au e hiahia kia kōrero kei whea rā tēnā whare whakairo. Anā kua mea tō mātou rangatira me haere ai ai te tiki tā ua whare nei rā. Tana hiahia kia whakaorohia ngā whakairo o roto. Me tae hoki ngā ngākau ki te pae, ki te taha o tēnei whare nei rā, kāre e mirakatia e ngā Māori nō te tapu o te whare. Ā, kāre rā hoki tō mātou rangatira a Hamilton i hari nā runga i te, i te taha tika kia riro ngā ētahi tonu ngā rangatira Māori e, e whakanoa i te whare, te kawa o te tapu, e hia nā, whakaātea i ēnā mea. Anā, haere atu ai ēnei tuna tika Pākehā nei rā. Kua whakaae ngā tāngata ki a ia nei re Pākehā ki Haratu nei a ka hari mai ai ia i ngā taonga nei ra ki roto i te kura. A ko te mea miharo tenei kia korero au ki a koe, te taenga mai tenei taraka tomo mai ki roto nei ra, katahi au ka kite nei i nga tohunga Maori nei ra ngarongaro tonu te katoa. Oma atu na muri nei ra ka rehe tangata o roto i te whare. Tamatekapua ma, Henere Haupapa, Te Kato, he aha hoki o mai?
Ā, ko tō rātou mōhio tonu i te tapu o tēnei whare pea. Kāore hoki kōrero mai ki ngā kuare pēnā i a au nei rā, i roto i te whare, ka noho tonu au i roto i te whare nei rā, kāore me mōhio he aha hoki ngā tēnei tāngata i oma haere atu ai ki waho. Āna, Ka rere mai tō mātou rangatira Hamilton, haramai ki roto. Ka tiro tiro, kei hea ngā tāngata? Ka mea atu, ā, nāna i muri nei, rako oma he. Ka mea mai ki a au, ā, mataku koe? Te hari mai i te, i ēnei mea, mea tō, ā, no. Ā, he rākau ēnā, mea ki a au, Ina haratua au ki waho nei ra, ko taku mohio i nga korero a nga o enei rangatira i omaoma nei ra, haratua au nei ra, mea paku noa iho taku i hari mai au ki roto, ka tuku ki raro, ka karanga atu au, E aku rangatira nei ra, ko au nei ra, a, koia nei he tangata mahi noa iho. Me he raruraru tetahi nei ra, me huri atu koutou ki te Pakeha nei. Kāre āku. E. Nō reira, ka mutu, ka haere au ka hori i te huringa nei, ka ao mā. Ā, kua, kua puta mai ki a koe te, te wahine. Ā, kua puta ki a koe te wahine. Charlie, kōrerotia mai, e, māhau e kōrero mai mō ngā whare whakairo, ā, kua mahi koe i roto. Kua, kua tīa koe te āwhina mō te taha o ngā whakairo. E mai i te tau I uma e koe ki Inuikirini nei, ki Rarotonga.
Ā, he nui noa, kia, kia ora koe. He nui noa ngā, ngā whare i mahi e mātou. Ā, me reira peka mai mātou i Rotorua ki Ōtaki. Me i Ōtaki nei rā ki Pōneke nei, ki te Museum nei e noho nei tāua. Me Pōnekeneira ki Wanganui, ki Waitara, ē, Manukorīpā, Sir James Kara Meeting House, ā, mei reira ka huri atu nei rau Ki te Tākitimu,
ki te Wairō, ki Taiho, ā, me rira tonu peke atu pērā ki Whāngārā. Me whānga rānei huri atu ki Ruakapanga, me Ruakapanga huri pērā atu nei rā ki Waimatatini, Porourangi. Oati katoa i a koe ngā pito o te motu i te huri haere ki te kura i roto. Āe, ko te haere, ko te kura hoki, kei te hari mātou i te kura ki roto i ngā marae kia mōhiotia ai. Te āhua tika o ēnei tāua purapura kia tupu ki roto i tēnā, tēnā, tēnā o ngā Māori nei. Nā reira, me reira peke atu ki a Hinerupe, ā, huri atu ai, hoki atu ki Rotorua, i Rotorua i reira nei rā, huri atu e, ā, te whare i Awahou. Ngā pūpū i roto nāku i whakairo. Te kato i a waho. Ā, ko oti hoki i a koe te whakairo, he taonga, mā te kui, mā ngā kāwana tiana rau maha noa atu. Āe,
āe, te, tēnā hoki, ko tēnei tūnga i konei rā, ā, ko te tūnga tēia rā, kia mohia mai e koe, kei roto i tēnei whare nei rā, Ngā scientists, professor, scholars, ana, kāre hoki e pai te haramai ki konēria, like ethnologists, ka noho koe, ka tuitui noa i onei he whakaahua noa i i have produced, i have created, you have to show them the skill and the quality of the arts. Ā, tahi ka tika ai nei. Ka haramai ngā pātai mai ki a au nei rā. Nā te Kāwanatanga, nā te Prime Minister nei rā, he mea hei hari ki Marike, nā, ka oti kē tēnā i te mahi ā-atu nei rā, te ātaahua nei rā, kātahi ka, ka mīharo rātou. Kei reira, ki te Kuini, Emperor of Japan, Right to then tari. Ā, nō reira, ā, ko ēnei pitopito kōrero nei rā, ko tā koutou tamaiti pononga tēia, e hari nei rā ngā mātauranga a Pirana, a Pine Taiepa, ā, i konei hoki a Pine i taku, taku office i Wellington i Pōneke nei, rei te museum. Kōrero mai ki a ia, ki a au, kōrero mai i a Pine ki a au, Nei rā, taku tamaiti, carry on. Kua mutu kei a koe ēnei mahi. Whakahoki atu au ki a Pine, Ho! If I strike the Melbourne Cup, ka kōrero pēnā atu au ki a koe, Sir, I've retired too, he says, and uh,
Anainei kua ahakoa mutu tāhau mahi ia rā, ia rā, ia rā, ā, he aha te wawata o tō ngākau ināiane? Ā, nā, ko tēnei mea te tinana o te tangata, ā, kāre hoki te tinana o te tangata nei rā e kaora tonu atu āke, āke, āke. Nā, kia, kia whakaaro tonu ki te tinana, ā, Nē, ka hurihuri tonu tāua nērā ki ngā haere nini nei rā, nā, ka tere tāua i te haere ki runga i tēnei waka e kīia nei rā, haere tonu atu. Nā, ko taua waka nei rā, you can't get return ticket, ā, nō reira, e hoa, ā. Nō, ināianei rā, kua, kua mutu tō mahi ia rā, ka, ka hanga tonu koe ki te whakairo taonga. ā. Kia mahi e ngā ringa. Āe, āe, āe, kāre tēnā e wareware nei rā. Ko te waka o Palmerston North Museum, kei te pīrangi mai ki a au. The Palace in the Cook Islands, te whare ariki o reira, kei te hiahia rātou e kia tae au ki reira e i tautohu kia ora ai ngā taputapu, ngā purapura o tātou tīpuna. ā, kia tū tētahi whare pērā i Tākitimu. Nā, i konei hoki ina ka kīia e Kunreira, Hikurangi te maunga, Waiapu te awa, Ngāti Porou te iwi. Kāi hoki Ngāti Porou i reira kua pū mai ki Pōneke nei. Ā, i Rarotonga, Hikurangi te maunga, Awarua te awa, Taputapuātea te iwi. Mōhio mai ai koutou, Ko tētahi pito mai tēnā tahi whakaari mamao atu a Tākitimu. Kei reira. Pērā noa ngā tāngata o Rarotonga kua pau. Kua pau mai konei, ā, pēnā hoki nā, Memenei, Hikurangi te maunga i reira, Awaroa o te awa, ko ngā tāngata kua pau mai ki Nutirare nei. Ā, nō reira, ā,
ngā pito. Koirā tonu rā te kōrero a ngā tīpuna ahakoa kei reira tonu a Hikurangi maunga. Āe, āe, āe. Ā, i te wā i a koutou e tamariki ana, ā, kua rongo rā ngā kōrero mō Pine, ā, ka mau tonu i tana māripi mō ngā mahi tukutuku nei, ā, ki te paku noa te hē, kua tapahia. Kua e rongo kōrero, he tika tonu ēnei kōrero. Ā, he tika tonu ēnei kōrero. Ā, nā hau i whaka, i whakahua tēnei take nei rā, me kōrero atu au i a koe i a Tamatekapua, Ā, te whakahoutangahia a te mate kapua i Rotorua, nā, me kā, me whakarongo mai rā Te Arawa, me kāre koutou e mōhio ana, me whakarongo mai koutou. Ā, te whakahoutangahia a te mate kapua, ko ngā tukutuku o roto i te mate kapua, nāku i whakahaere. Ā, ka tae mai ki ā tēnei rangatira o O Tūhourangi, Ananiā Mohau. Koia hoki te rangatira o Tūhourangi i tae mai ki a au, ka kōrero mai. Son, tēnā tana kōrero, taku tamaiti! Son, Āe, kua rongo hoki au e, nā ngā, te keiak, nā hau e whakahaere ana ngā tukutuku. Hā, pēhea tō hou whakaaro nei rā? Tētahi taha o ta whare, nā Ngāti Whakaue tētahi taha, nā, nā, nā Tūhourangi. Nā, whakahoki atu au ki a ia, Chief, ka tika tō kōrero. Kia riro, ko koutou anō koutou. He iwi tahi, kotahi koutou nei rā, nā, kia tika nei rā, nā Tūhourangi tētahi taha, nā koutou tētahi taha. Nā, ka hoki atu au i ngā ingoa o ngā tukutuku. Ka mea mai ki a au, Nei rā, Anania mahau ā, kua hoki nei rā he tangata, he tohunga kei whakarewarewa, ā, hei toutou. Ā, tau e pai tēnā. Nā, ka pātai au ki a, pātai atu au ki a Ihowa, Tēnei, tēnei tukutuku nei rā, he taki tonu? Ā, ka titiro atu koe, Very simple, me mahi anō. Engari it's tricky. Nena ka mea hoki nei ra, e auaua nei ra, ka he mahi hoki te whakahoki mai nei ra, ko he. And now you start again. Ā, kau e raruraru tēnā, ē, nā te tohunga kei kō i a mātou nei, ā, pai hoki au, nā rā, nā ngā, nā me, nā Tūhourangi hoki tētahi taha e mea nei, ka mea atu au, ē, haere, haria. Ka mahi tā, tā rātou, ka mahi a Ngāti Whakaue i tāna. Tana matua tahi. Kua tae mai tā tā Tūhourangi ki Tamatekapō, ā, kua haere mai tēnei i kā mura ko Hiwaroa, ko rāua ko Mana, ko nā rāua hoki e mahi ana tēnei. Ka tae mai ki a au ka mea mai e au, ā, he rerekē tā hau nei rā i tā tērā nei rā, tā Ngāti Whakaue. Ā, tau e, no, tae rā e, koe te tiki. Ā, mehara mai koe te titiro. Ā, nāna. Me hara mai koe te titiro, haere atu au te titiro nei ra. Hai, he rerekē, he pai, ana, tē noho mai nei ra. He mea hoki tēnei, he, ko tēnei tukutuku kua mahia ki runga nei ra, ngā mahi pare nei ra, Tānika Patterns, you know, and kua hē hoki. Kāre hoki tērā i roto i te whakairo i te whakapapatanga o ngā tukutuku. Anā kātahi nei rā, ka tapahia e au tēnā tukutuku i mua tonu i ngā rangatira o Te Arawa i roto i te wharekai. Tapahia e au tēnā nei rā, ā tae ka hamuti ngā rangatira nei. Ka mea atu au e pai ake ahau i te mate. Kei whakatika i tēnei ra, i te mate, kia haere tēnei hē nei ra, kia haere hei whakatikatika haere i te arau. Ka mutu ati konei ā tātou kōrero mō tēnei pō, ngā mihi rā ki a koe, Io Matua, arā, Charlie Tuarau.